सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम क्या सीताराम, सुनै छियै हाँ की भेल कहलहुँ कि हमरा ने पाँच हजार रुपया चाही किया ओ हमर बहिन के शादी नहि छै अगला महीना साड़ी लेब नया ठीक छै लऽ लेब नहीं है मुंह तो ये पाँचो सौ वाला ने पाँच हजारे का साड़ी पहिरबै मुंह के बारे में किछु नहि सुनब दस हजार रुपया लगाबै छियै एहि पर हम्म, तैयो मुँह जरले सन गई है हम कहलहुँ हमर बेटा एते कमाई छै दिन रात एक केने छै खून पसीना एक केने छै अहाँ दस हजार रुपया उड़बे छै मतलब हमर बेटा के सबटा कमाई उड़ा दे तो हम कहे छी घर में पूरापन किया नहीं भ रहल छै एते कमाई छै ओ सबटा ओकर खून पसीना के कमाई त अहाँ उड़ा देलिए अरे तू सब भोरे भोर शुरू भ जाय छी कम से कम शांति से यार कनी सुबह तो हुआ दिल करही हैं दुनू तलवार ल के तैयार भ जाय छी लड़े के लेल आपस में हमरा ऑफिस जा दे ठीक छै दिमाग नहीं खराब कर हमर हाँ जो न ऑफिस आई चंडालनी के हमर माथा पर छोड़ दी हम चंडालनी तो अहाँ की है देख ली हम जाई छियो एखने तस अहाँ हमरा पाँच हजार रुपया देब कि नहीं देब हम अहाँके पैसा दऽ देब लेकिन माँ से बहस नहि ने कयल करू माँ किछु कहै छथिन तऽ अहाँ तुरंत तलवार लऽ कऽ तैयार भऽ जाइ छै लड़ाई अहाँ अपना माँ के देखे छियै हम ककरो नहि देखै छियै ठीक छै हमरा माफ कऽ दियौ नहि नहि नहि दाय हम ई बियाह कऽ के कनियो खुश नहि छी केहन आयल हँ हमरा घर में तऽ हम तऽ ओहि दिन के कोसै छियै जे दिन में हमर बेटा के बियाह भेल कोन कारी कोन जरल दिन छलै हँ बुझलियै हम तो ओहि ककरा वाली के खूब दरियाबै छी ओ निमझानी के धोची निराशी हमर घर में केहन के बियाह देलक हँ की कहू दाय बड पछताई छी हाय हाय हाय राखे छी करे छी फोन के निकाल में रुकू गोर लागे छी माँ की रे विनोद बा खूब दंदनाइत रह खूब खुश रह खूब नीक कन्या भेटो तोरा छप्पन भोग बना के दो खाय ले खूब ध्यान राखो केना एलै हँ हमरा तऽ आशीर्वाद देबे के लिए हमर कनियो के होय वाली जे कनिया छै तकरा आशीर्वाद कनि दऽ दियौ नीक से आ दै छियो दै छियो तोहर कनिया जतऽ हेतो खूब नीक से हेतो दंदनाय दे हैया लिअ ई खाय के बॉक्स हम्म, और हैया लिअ हमर बहिनक बियाह के कार्ड अरे विनोद बाबू ई सब करे के कोन जरूरत छले अहाँ तऽ एक बेर फोन कऽ दे तऽ हम सब आबि जेतौ कोनो आन छी अपन लोक भेलिए हम सब तऽ माँ कहलखिन जे कनी दो अबियो तो वह लऽ के एलिए हन अच्छा अच्छा जाउ ने अहाँके बहिन अन्दरे ये जाउ बैसू गऽ बहिन लग दऽ देबै बहिने के दऽ देबै हम आबै छी जाउ ठीक छै ठीक छै ठीक छै है ओ तो केकरा सबके कार्ड बटा गेलो मौसी और दीदी सबके कार्ड दऽ एलियै हाँ हाँ बस तोरे टा कार्ड बाकी छलै तऽ कहलियै तोरो दऽ अबियो कार्ड सब तैयारी भ गेल छै हँ तैयारी सब मिले जुले के सबटा भऽ गेलै चल ठीक छै तऽ तू जाके बैस हम ताले चाय लगा ठीक छै ठीक छै हमर के भिखमंगा घर के लोग सब जे करे छै फोन करे मालिया चाय

यौ सुनै छियै की भेल आब जखन से हमर भाय एलैया तखन से ओ मुंह फुला के बैसल छथिन अरे किछु और कारण हेतै अहाँके भए कारण किया हेतै से कहू अहाँ हमरा हम कहै छी ने इएह कारण छै हम हुनका चाय देलियै ओ चायो नहि पिलखिन हँ अरे यार हुनका गैस भऽ गेल हेतै जे छै कोन गैस भेल हेतै हुनका अहाँके हमरा पर विश्वास नहि है

से तऽ ठीक छै बौआ तऽ किया जाइ छी एते राति के के जाइ छै एते रहू कनिया ये कनिया हाँ कहलहुँ की जे बौआ के एते राति के किया जाय दै छियै एते रहि जथिन राति में किछु बना दियौ बढ़िया बौआ के कहियो कनि हाट पर से माछ पनीर जे खेते बौआ से मंगवा दिए खा लेथिन आ एते रहि जथिन नहीं जाओ कल भोर में चलि जायब ठीक छै बैसू जाओ नहीं जाय देबै बौआ के ठीक छै हम कहि दै छी हाँ ठीक छै

हँ ठीके छी एक भोर स फोन पर लगले छु जखन स तू गेलही न तखन स फोन पर लगले छु फोन कान स निचे नै उतरले देखे छी एकटा काज नै केलकौ घर के अ, माँ एगो काज कर ना तू टीवी देख ना हम बात करै छियै जो की है बहुत फोन तोन चलबै छियै आइ काल्हि हम्म? किया माँ कहल कना की हाँ माँ घर पर रहती तो माँ ही कहती ना अच्छा तो वो ई नहीं कहल कन हाँ जे वो जे दिन भर फोन पर लागल रहे छथिन दोनों बेटी संगे आ वो तो छोड़ू दोसर के घर पर जाकर हमर चुगली करे छथिन से नहीं कहल कन हाँ ये ये ये ई की बाजे छी हमरा लग एतबे टाइम ये कि एही के जाके चुगली करब ग की हमरा लग बहुत काज रह ये हाँ पता है हमरा अहाँके कते टाइम रहे यहाँ के पास न्यूज रिपोर्टर जे बनल फिरे छी भरि दिन अहाँ सुनै छी ने हम न्यूज रिपोर्टर छी अहाँ नटिन छियै बुझलियै ने उम्हर से उम्हर बात करैत रहै छियै हम नटिन छियै हँ अहाँ जे एम्हर से अरे चुप कर तू दुनू परेशान भऽ चुकल छी हम यार चौबीस घंटा लड़ैत रहै छी तू दुनू आब एहने एगो फैसला कऽ ले ठीक छै घरमे केओ एगो रहमी अहाँके बड नैहर हित यऽ ने

हम नहीं करबे आब लड़ाई माफ कर दिया माँ हमरा यार दुनू साथ रहे छी तोरा सबके पता छौ कि लड़ाइयो कऽ के फेर आपस में साथे रहनाइ छौ किया लड़ाई करै छी फेर हम नहीं लड़े छिए कनिया लड़े छे तो हम लड़ाई करे छिए इनका से हाँ। दिन भर जे अहाँ एमर ला- एमर उमर लागल रहे छिए हमरा लऽ कऽ अहाँ हमरा उल्टा जवाब दै छी तखन ने हमरा तामस अहाँ चढ़ हमरा जे जाइए नटनी पता नहीं कथी कथी सब कहै छै दोसर के घर पर जाकर से हमरा जे दोसर से सुनऽ लागी मिलैया जो हम ही हंची हम हंची है हम जाइए ने आस पड़ोस में भर दिन घरे में घुसल रहो ओ कोबर में अरे केला हां जाके चुगली करै छी चाहे किछ भ जाय सॉस पुतो के लड़ाई जे छै ना से कहियो खत्म नहीं भ सके या त ई वजह से कहै छी कि सॉस पुतो के जहियो लड़ाई हुआ आ किछ नहीं बाजू कान बंद क लिया मुंह बंद क लिया आराम से देखो एकला बा किछ नहीं आइक ले बसत भी धन्यवाद प्रणाम अहाँ सबके हमर वीडियो केहन लागल एक बेर जरूर बताएब लाइक कऽ कऽ कमेंट कऽ कऽ शेयर कऽ कऽ सब्सक्राइब केना नहि बिसरबै जय मिथिला जय मैथिली